Pryder am Alec yn fwy nag am dani ei hun a deimlai Elen wrth ymbalfalu ar hyd y llwybr cudd yn ôl tuag ceg yr ogof. Er na ddywedodd hynny wrthi, roedd hi bron yn siŵr mai aros yn ôl er mwyn cael ei ddal a wnaethai'r crwt, gan farnu mai dyna fuasai'r ffordd rwyddaf iddo ei gael ei hun y tu fewn i'r furiau'r Parc Plas. Purion, meddyliodd Elen, ond fod Alec mor fyrbwyll a'r ddau arall mor barod i danio, Ta beth a ai ymlaen ym mhen draw'r ogof yr oedd yn amlwg nad oedden nhw ddim am i neb ddod i wybod amdano. A Barni oddi wrth ei ffyrnigrwydd pan glywodd y rhes o ergydion yn dod o gefn yr ogof, aeth ei chalon i'w sodlau. Safodd ar dân i fynd yn ôl yn ei hôl rhag ofn fod un o'r bwledi wedi dal y bachgen, ond meddyliodd wedyn mai gwaith ffôl fyddai hynny, rhoi gwybod i Mister Trefarn oedd y cam pwysicaf bellach. Ond wedi cyrraedd y nôt y cwch pan oedd hi ar roi naid iddo, gwelodd y raff a phetrusodd. Pe cymerai hi'r cwch, fe'i gwelid yn croesi gan unrhyw rai a allai fod yn y plas. Cofiodd yr wyneb y cafodd Gep arno yn y ffenest uchaf. Os oedd pwy bynnag a oedd ar ôl yn yn rhywbeth tebyg i'r ddau yn yr ogof, fe fe fydden yn yn siŵr ohoni cyn iddi fedru cyrraedd y car a mynd i gyfarfod Mister Tryfan. Edrychodd i fyny'r graig. Aeth arswyd drwyddi wrth feddwl am ddringo raff heb resymnoldeb Alec i'w chefnogi. Yna, dychmygodd y lleill yn cyrraedd ceg yr ogof a'r cwch wedi mynd. Aeth cryndro drwyddi wrth feddwl sut y diallen nhw i Llid ar eu carcharor ac heb oedi ragor, tynnodd ben y raff yn rhydd a'i throi am ei choes fel y gwnai'r llanc. Gyda phader fach ddistaw, dechreuodd ddringo'r clogwyn. Gwriodd y golled ar ôl ei ffrind ar unwaith. Wrth iddi ddod i lawr, yr oedd Alec yno i gadw raff wrth wyneb y graig, ond hebddo, yr oedd yn rhaid iddi grafangu am bob twll a rugl, neu fe fuasai'n hongen yn y gwagle fel pendil cloc. Deallodd yn fuan nad oedd y raff yn fawr o gymorth iddi, ond fel sicrwydd, pe digwyddai golli gafael, na fuasai'n plymio i'r dyfnder. Ond fe gan fi hefyd bod hunanhyder yn uchel. Fe allai edrych i lawr ac o'i chwmpas heb weld y lle'n troi. Cysurai ei hun, pe bai hi'n cael ei hun yn crogi wrth yr aff ymhell o gyrraedd y graig, y gallai hi dringo fel mwnci i gyrraedd y darn oedd yn bolio allan. Gyda'i gwefusau'n dynn gan benderfyniad, daliodd ati er bod ei bysedd yn ddolurus a'i choes yn lwmp o boen. Wedi cyrraedd y silff, cododd y raff i fyny ati, rhag ofn i'r lleill gyrraedd cyn iddi hi gael pen y clogwyn. Doedd hi ddim munud yn rhy fuan yn gwneud hynny. Gwasgodd yn erbyn y graig, rhag iddyn nhw ei gweld. Clywodd leisiau ac yna sŵn rwyfau'n torri dŵr. Daeth blaen y bad i'r golwg, heibio i ymyl y graig, a chyrcydiodd hithau i gadw o'i golwg. Arosodd felly nes i sŵn y rwyfau beidio Ond cafodd gepan yn nhw mynd tua'r lanfa fach o flaen y plas. Alec yn y canol, y dyn oedd yn rwyfo, a hithau'r fenyw yn ddiau yn dal y dryll. Wedi gwneud yn siŵr na ddeuai i'w golwg wedyn, cychwynnodd ar ail ran ei thasg, a chyrhaeddodd y brig mewn pryd i weld y lleill yn glanio. Gan swatio tu ôl i'r creigiau, gwyliodd hwy nesgyn grisiau'r plas a'r wraig yn dal wrth sodlau Alec. Wedi codi'r raff, a'i chal yn rhydd o'r goeden, Aeth i mofyn y gwydrau o'r agen yn un o'r creigiau ac yna ymlwybrodd yn ôl at y car i fynd i chwilio am y ditectif a dweud wrtho beth oedd wedi digwydd. A beth wnai beth wnai Mister Tryfan wedyn, meddyliodd. Gwyddai y byddai'n siŵr o wneud rhywbeth i gael ei ffrind yn rhydd. Aros! Daeth o gorchymyn fel clec chwip a safodd Alec yn stond gan edrych i ffroen y pistol trwm a ddaliai'r llall at ei dalcen. Clywch fi ddwylo fe, Teresa? Synnodd Alec ei arddyrnau gyda'i gilydd o'i flan. Tu ôl i'th gefn! meddai Prior a chwifio'i chwifio blaen y gwn yn fygythiol. Ufuddhaodd Alec, heb ddweud gair, a chlymwyd ei ddwylo â raff neilon fain. Pan welodd Feder y wraig i drin y raff, peidiodd â rhyfeddu fod y dyn wedi ymddiried gwaith mor bwysig iddi hi. Roedd hi'n amlwg yn hen law ar rwymo dwylo a chlymu raff. Nawr, meddai Prior, ond cyn iddo fedru cael ei frawddeg dros ei dafod, Daeth cri ddoleddus o rywle uwch ei phen e. Mariana! Help! Help! Mariana! Edrychodd y dyn a'r ddynes yn ddi-glon ar ei gilydd am eiliad. Yna, plannodd y dyn flaen ei bistol yn asennau Alec, gan dynnu ebwch o boen o'i enau. Lan y steir yna! meddai. Cychwynnodd y wraig i dringo o'i blaenau, ond gorchmynnodd y llall hi i mofyn yr allweddi a diflannodd hithau trwy ddrws ar y dde i'r cyntedd. Bant â ni, meddai yntau, gyda ffwniad giaidd arall yng nghefn y llanc. Wedi dringo i'r llawr cyntaf, dywedodd wrtho am droi ar hyd y landing at yr ail res o risiau. Ufuddhaodd Alec cyn i'r llall gael esgus i roi pwniad arall iddo, ond sylwodd fod y drws ar waelod y grisiau yma wedi ei sicrhau â chadwyn a chlo. Teimlai'n siŵr mai oddi yma y daeth y gri am help ac wrth gamu i'r grys gyntaf, fe'i methodd yn fwriadol gan daro'i drod yn galed ar y llawr i wneud digon o dwrw i be bynnag oedd yno i gael clywed. Yr eiliad nesaf, teimlodd poen dir dynol yn ei ysgwydd. A ffŵl, meddai Pryor. Ar gefen dy ben di y bydd yr ergyd nesaf. Gwasgodd Alec ar ei ddicter a dringodd eto. Mor hawdd, fedda, roi cic mil i hwn ar ben y grisiau a'i yrru Wisg ei gefn i'r gwaelod, meddyliai, petai wedi neidio drosto, dianc i'r llall gael ei draed o tano, os gai hwy o gwbl, wedi'r fath godwm, ond nid dianc oedd bwriad y llanc, cerdd yr oddi yma gyda darlun llygad yr haul oedd ei ddiben pellach. Wedi iddyn nhw gyrraedd y llawr nesaf, a'i fraich yn ddi-ffrwyth gan y, gan y loes yn ei ysgwydd, fe'i daliwyd gan Teresa. Gwna le iddi! meddai Prior, a gwasgodd Alec i'r ochr. Aeth hithau heip, Heibio iddo, a'r bwndel o allweddi'n tincen yn ei llaw, yr oedd drws yr ystafell yma wedi ei gloi fel yr un o'i tan hi, ac arhosodd y ddau iddi ei agor. Gan ei bod wedi gwneud, teimlodd Alec flaen y pistol yn ei asennau unwaith eto, cafodd hergwd i ganol yr ystafell a chyn iddo fedru troi, caewyd y drws a'i gloi. Ond roedd Alec wedi colli diddordeb ynddyn nhw ac yn y drws wrth weld beth oedd ar lawr o'i flaen. Huw, Joe's dead! Miss Pierce! meddai, Mae methu â chredu lygad wrth ei gweld hi'n gorwedd yno, wedi ei chlymu, draed a dwylo, a darn o blaster wedi ei lynu dros ei cheg, fel na alla i ddweud dim ond gwneud sŵn aflafar ofnus. Don't can hers, miss. Mi gawn i'ch ceg chi'n rhydd mewn chwinciad, os fedrwch chi godi ar eich gliniau. Ond nid, nid heb gryn drafferth y llwyddodd hi i wneud hynny, gyda'i dwylo wedi ei rwymo wrth ei thraed y tu ôl iddi, a phrin oedd yr help y gallai yntau roi iddi gan ei fod yntau yn yr un picil! Wedi dwy neu dair ymdrech ofer, gallodd Sadio'i hun ar ei gliniau a thrwy sefyll â'i gefn ati fe allodd Alec gael blaen bys a bawd ar gornel y darn plaster. Reit, meddai, mae o gen i 'wan. Tynnwch eich pen yn ôl yn ara deg. Gwych o boen oedd y llanc yn disgwyl glywed, da gwyddai pa mor dynn y glynai plaster wrth y groen. Ond â cheniad fawr o ollyngdod a ddaeth o enau'r carcharor, O, diolch. Diolch yn fawr i chi, meddai o sŵn cry yn ei llais. Iawn, Miss. Peidiwch â'n boddi ni efo siarad 'wan. Cael ein dwylo'n rhydd ydi'r cam nesa. Peidiwch â smygiad o lle yr ydych chi. Pwy ydych chi? oedd yr eneth yn methu atal ei thafod. Sut gwyddoch chi fy enw i? Ffrind Gari Tryfan 'dych chi 'fe? Ie. Mi oeddwn i wrth eich tŷ chi bore o'r blaen. Ond cadwch eich gwynt 'wan. Rhag ofn y byddwch chi isio fo i ddianc o'r lle yma toc. Cael ein hunain o'r rafa mae di peth nesa. Allwn ni byth. Drychwch, sut olwg sy ar fy ngarddyrnau, mi awn ni ar fy llw bo nhw nhw'n waed diferol, er na fedra i mo'i gweld nhw. Edrychodd Alec, roedden nhw'n gochion ac yn chwyddedig, oedd yn amlwg fod y druan fach wedi brwydro'n galed i geisio'n cal nhw'n rhydd. Tasech chi yn y busnes fel ydw i, mi fasech yn gofalu dŵad â chyfarpar ar gyfer cornel fel hyn, meddai yn fawreddog. Cyfarpar? Be di hwnnw? ofyn hithau. Mi gewch chi weld ŵan. Tynnodd y llanc gan eistedd ar y llawr neu hymyl, gollyngodd ei hun i orwedd ar ei ochr, ac yna troi ar ei wyneb. Be yn y byd ych chi'n ceisio wneud? gofynnodd Miss Pierce mewn hanner ofn wrth wylio'i antics. Yn lle ei hateb, corodd Alec ei droed chwith, a'i gwad yn ifani. Welwch chi'r sawdl 'na? meddai. Fedrwch chi gael eich dwylo ar hwnna a'i droi o'r un ffordd â bysedd cloc. Troi sawdl eich esgyrn? Ia. Rhowch dro reit egr iddo fo os medrwch chi. Wedi beth bistachi fe lwyddodd. Gan bwyll wan, gafodd Alec. Mae'n well i chi droi i gymryd golwg cyn mynd dim pellach. Mae'r sawdl yn wag, a mi welwch chi fod 'na lafn cyllell ynddo fo. Mae'n gythgiam o finiog. Cymrwch ofal wrth ei dynnu o allan. Fe cafodd heb fawr o drafferth. Be' nesa? gofynnodd. Ydi o rwng eich bysedd chi a'i fin tuag allan? Ydi. Reit, mae'n rhaid i ni ddwad gefn wrth gefn. A'n gilydd, fel y medrwch chi dorri'r raff sy am fy ngarddarnau, heb eu gweld. Bendith y nefoedd, cymerwch ofal am y raff fyddwch chi'n ei dorri, nid un o fy ngwythiennau. Dydw i ddim eisiau gwaedu farwolaeth yn y twll 'ma. Wrth glywed am hynny, fe chwythodd yr eneth ei fflwc yn lan, erbyn i Alec benlinio a chael ei gefn at ymyl ei llaw, oedd ei dwylo'n crynu gormod iddi feddwl mentro defnyddio'r gillell. Don't conhurves! meddai yntau. Mi gymera i'r llaw yn o'ch llaw chi, a mi dorra i rwyma chi gynta. wedi tipyn o ffidlan, fe wnaeth hynny a roddodd Miss Peers floedd o lawenydd. Cymerwch chi'r gyllell wan, a rhyddhewch eich traed. Wedyn, torrwch y raff sy am fy ngardd arna i. Erbyn iddi wneud hynny, roedd hi wedi ymladd a'r pleser wedi troi'n ochain, oherwydd y boen yn ei dwyllo. Y gwaed sy'n llifo iddyn nhw! cysurodd Alec hi. Mi ddôn, mi ddôn yn awr, yn iawn, Toc. Roedden nhw'n dacla com, coman yn eich clamau chi fel hyn, a chithau'n berthyn iddyn nhw hefyd. Fi, meddai, meddai'n chwyrn, dydw i'n perthyn run diferyn i o waed i'r ddau yna. Tewch, a finna meddwl eu bod nhw'n frawd a chwaer i'ch mam, meddai Alec yn geisio cofio beth ddwedodd y dyn y bore galwason nhw yn ei chartre hi. Gŵr a gwraig ydyn nhw. Chwaer i mam oedd y gwraig gynta Marcus Prior. Felly, cafodd o dada i'w grafangau. Lle maen nhw wedi rhoi dada? Mae'ch tad yn sbyty Abertawe, Miss Pierce. Mae'n ddigon saff yn fanno a plismyn yn ei warchod o. Mae Dada yma! tybed hithau, gyda phen dantrwydd, mi clywais i o'n galw. Maen nhw'n ei gadw fo oddi wrtha i yn y rhwle yn y plas 'ma. Taw ni'n smecs! Mariana ydych chi, ydy'ch enw chi, miss? Holodd Alec gan feddwl am y gri a glywodd ar ei ffordd i fyny, er na fedrai ddeyrnad sut y daeth Samuel Pierce i'r lle yma ac yntau'n gorwedd yn anymwybodol yn ei wely yn ysbyty. Mi glywais inna fo'n gweiddi arnoch chi, Ond sut ddaeth o 'ma? Nhw sy wedi gipio fo rywsut neu gilydd. Feiddian nhw ddim gadael i'r police ei holi, maen nhw'n gwybod ei fod yn mynd i ddeud y cwbl y tro 'ma, a deud am yr ogof hefyd. Dyna lle dalion nhw fi, meddai Alec. Roeddwn i'n eich gweld chi trwy'r ffenest acw, dewch yna. Fe alla i gerdded ati 'wan. Yn lle rolio fel gwnes i o'r blaen. O'r ffenest fe ellid gweld wyneb y llyn i gyd ond y darn a guddid gan y piler uchel lle'r oedd ceg yr ogof, Ond dim ond darn o olygfa lydan oedd y llyn, ymestynnau'r wlad o'i blaenau, a'r tai ffermydd fel teganau plant wedi eu gosod ar flanced anwastad. Be' yn union sy'n digwydd yn yr ogof? honnodd Alec. Be' mae Prior yn ei wneud efo'r camera mawr hwnnw? Dydw i ddim yn deall, yn fanwl, ond mae'n tynnu llun o ryw ddarlun enwog, wedyn mae'n rhoi'r hylif mewn, ma, ma, maen nhw'n ei roi ar ffilmiau dros ganfas ac yn gwneud llun du-a-gwyn ohono, eglurodd Miss Peers. A wedyn mae hi'n ei liwio fo. Tawni'n smecs. Ond yn lle cadarnhau ddafaliad, cydiodd yn ei fraich a phwyntiodd at rywbeth yn union o danent. Drychwch! Tu ol i'r garreg fawr 'na! O'r ffenest, fe allen nhw'i gweld yn glir, yn llechu yng ngosgod y graig. Argo ganan. Dominws Gama! meddai Alec. Dyna'r dyn fu'n holi am Dada, meddai Hithe. Ie, pennaeth y cythreuliaid ydi hwnna. Fe ymosododd ar eich tad y bore o'r blaen, a mae o wedi dŵad yma ar ei ôl, Gwnewch rhywbeth! Dewch i ni weiddi am help! Nid am eich tad y mae o'n chwilio, wan, ond am lygad ar haul. Lle mae'r llun, Miss P-? Lle mae'r llun, Miss Pearse? Llun Holstein? Yn yr ogof, mae'n debyg. Be? Mewn lle mor hawdd i fynd ato? Hawdd mynd ato, falle, ond nid mor hawdd i dod â fo allan. Mae yna bwysi o bowdrau ffrwydrol wedi eu gosod ar hyd ochrau'r ogof. Pwyso un botwm ar lolfa am i chwâl y cyfan, fel nad aeth neb iddi nac ohoni byth wedyn. Dyna di'r gêm, ia? Gore po gynta a symudwn ni mes, neu yn yr ogof y byddwn ni 'na. Ond fodd gallwn ni, mae'r ffenast 'ma'n ry uchel a mae'r drws wedi gloi. Nid rhein ydi'r unig ffordd o ddianc, Miss, fel y cewch chi weld 'wan, tybiodd Alec, gan roi'r llafn cyllell yn ôl yn ei guddfan yn sawdl ei esgid. Mae 'na dolig a nes nag ydych chi'n meddwl.